Jiena kont ukoll membru fil-James Randi Educational Foundation. James Randi, ma nafx smajtx bih, huwa magician kbir li miet m'ilux, li barra li kien magician, kien investigatur tal-paranormal, kien hemm huwa, hemm Penn and Teller ukoll li huma xettiċi fuq il-paranormal, hemm Derren Brown, l-Ingilterra, hemm ħafna nies, ġifieri. U dan kien offra xi, minn għalija beda b'għaxart elef dollar, Għal min jista' jikkonvinċih li għandu qawwiet paranormali. Minn minn ten thousand dollars telgħu għal hundred thousand dollars għax imbagħad kien hemm ċertu nies li offrew sponsorships sakemm telgħet one million dollars. U dawn hemm proċedura. Ovvjament ma tistax inti tiġi tgħidli jien rajt ħares mela ħa ntik il-miljin euros. Le, trid tinvestiga l-affarijiet. Inti tagħmel claim, tagħmel assersjoni. All right. Dik l-assersjoni l-ewwel qed nittestjawha on an informal basis, kif kif aħna għandna li nagħmlu aħna ġifieri, ġifieri jekk inti nagħtu każ. Eh, l-ewwel qed ħankompli fuq di għax semmejtek il-million dollars. Di issa spiċċata xu miet James Randi, però hemm oħrajn issa li jagħmlu din l-offerta. Aħna Malta għandna offerta li nista' ngħid pubblikament miftuħa li jekk hemm xi ħadd jikkonvinċina b'mod imma mux bil-krim, mux stejjera, stejjer kuħat jifira konta li għandu xi qawwiet paranormali jew inkella fejna fjena jafil xi ħadd li għandu, aħna lesti noffru mhux miljun, laqas 100.000, laqas 10.000, għana l-essin offru 1000. 1000 euro Maltin għal min jikkonvinċina b'mod konvinċenti li għandu qawwiet li ma jaqgħux taħt il-liġi tax-xjenza kif nafuha llum. Mela, ehm, kull m'għandu jagħmel ifittex il-page tagħna fuq Facebook, għandek kemm psychic u kemm Malta Skeptics, ġifieri, u jikkuntattjana. Jew jikkuntattja lili, mhux problema, ġifieri, eħe. Issa l-proċedura hija din, il-proċedura hija din. Kull każ eh, ovvjament għandu il-testing tiegħu. Ejja ngħidu każ, per eżempju, fejn bniedem kapaċi jidentifika bħalma kellna każ, kellna wieħed Russu ġie Malta, daret imur anke għand James Randi eventwalment, li tipprova ma jaħdem magħna l-ewwel biex imur għand James Randi. Fejn da kapaċi jidentifika shapes Moloqin f'envelopes. Remote viewing. Eh, speċi ta', eh, insomma, jkollu shapes u għalinna, għalinna li ehm, għandu xi ħames sit shapes għal pictures jistaw kunu xirkunu per kem forma ta' salib, forma ta' kaxxa, preparajni l ritratti aħna menni għom fl-envelopes, għattifem ħawadni għamlu biex u jista' jitqed. Għandu najt li dana, efemni wara li provajna ħafna testijiet, għandu najla li t-juża trickery, da t-juża trickery. Qed tifhem, trickery mhux trickery sofistikata bħal ma nuża jien, imma kien qed jiċċitja billi jitteppjahom naqra biex jimmarka wieħed minnhom biex imbagħad dejjem jelimina biex il-kantunera ta' tagħweġ ftit tal-envelop jitteppja indunajl. Eh, indunajl mhux jien biss, ta' ġifieri. Allura speċi ma tistax tipproċedi, imbagħad ittestjajnih drabi oħra, eh, żammejna l-envelops aħna u ma ħadimx. Imbagħad beda jdawwara Beda jda wara fuq cold reading, beda dilenti għar għandek il-xaħat, ħobbu, dik il-soltu li jizaw il-media, bis insomma. Dika eżempju ta' wieħed minnam. Mbaħt ftaħna dak li nedulu Hunchbank. Hunchbank, Hunch, taf inti xinu Hunchback, Hunchback of Notre Dame, aħna Hunch Bank. Ġifiri Hunch hija meta jkollok Hunch, meta jkollok xi ħaġa li ħadd iġri fil-futur, taħseb li ħadd iġri fil-futur. U ftaħna Hunchbank, ġifiri li min ikollu xi ħsieb, xi ħaġa li ħa tiġri fil-futur jgħaddijilna, insomma konfidenzjali, baloq bid-data, u dina. Wieħed biss għamel profezija mhm. li fil-fatt ma rnexxitx, ġifieri. Imma profezija titku, per mhux tgħid li ħajkun hemm inkwiet, pereżempju fil-van nofsani, jew inkella Eh, ħajkonna naqta trabil fil-Royal Family tal-Ingilterra, mux vagi, jek tkun per eżempju speċifik, jek inti kapaċi tbassar il-futur. Tejdi specifically, per eżempju, li eh, fit-2025 f'nofs ix-xar ta' Mejju ħajkun hemm jikraxxa aeroplan pereżempju. Dik kien hawn wieħed imma kien hawn storja. Storja eh. ma' din, għamel għandek evidenza tagħha. Eh. Ma nafx ta' ma minna li hemm evidenza ta' storja hekk waħda biss. Ħafna stejjer. Waħda biss imma hemm li hija konkreta. Jiena hemm ħafna stejjer ma kollha wara, pereżempju kien hemm ta' Ronald Reagan, l-għallexa. Kien hemm ta' Ronald Reagan, per eżempju, li kien hemm prediction li ħaj sparawlu ma jmux, mbagħad skoprew din li din kienet imdaħħla after the fact. After the fact, per eżempju, Aberfan. Eh, kont rajt ħafna fuq hekk meta kont nixtri fejt and fortune impressjonajt ruħi. Aberfan kien villaġġ f'Wales fej kien hemm eh, muntanja ta' faham li kienu jarmu. U di bix-xita li kienet tagħmel, di għamlet landslide u f'gat skola tfal kollha mietu. Ovvjament kienet traċedja kbira u bdew jiġu ħafna nies jgħidu jaħlom dek, ħlomt drajt it-tfal jibku u wiċċhom iswed, imma wara l-fatt kulħadd jista' jaddatta jiffittja l-affarijiet. Jekk insibu l xi ħadd li kapaċi jipprevedi ħaġa speċifika ma u mhux wara l-fatt qabel. Qabel.